I ta bai te ku dies or di anochi. Lo tin músika bibo, aktividatnan interaktivo i venders lokal manera Paper Sisters, Aruhiba, Lavin Accessories, Aruba i muchu mas. I sin lubidá riba e bar bon surtí i kuminda sabroso di Mooi Stereo. Riba dia aki solamente bo por disfrutá di un special sale di trinta i sinku por siento di deskuento den tur djesnuebe tienda di Aruba Loe. Ke men, ban selebrá! Hunto cu Aruba Lue dia kuater di september. Ey, bo mester tende, Leon. Bo mester scucha kico ta bay tuma luga dia kuater di september. Si sigur esaki ta bay ta un djebièrna, mas ta kere ta bay ta un happy hour for the adults. E ta bay tin diferente actividadnan. Pero mi mes no por bisa bo tur esakinan, p'esei mi ta laga Emilein mes conta bo. Emilein, welcome back! Awe riba djebièrna, ki e ultimo djebièrna di augustus. E tempo ta pasando masha riba e mes. Con ta bay cu bo? Ey si Tarek bontari bontari bontari na Tarek su oyentenan danki un biaha mas um, pa tei kinanan serka bo um, pa awe ta e final reminder e final mm -hmm. week e siman a yega por fin um, hopi druk um, bezig ta rond af tur e kosan chiquito vendersen ta kla setup ta kla layout ta kla Uh, marketing ta ongoing sowieso. Staff ta preparando. Uh, toevallig is die man die nog bij de production, bij filma. Um, kon ta preparando mesa e producto na, aha, production ta bayendo full full all out. Um, que men tur costa bayendo bom, super bom, danke Dios. Um, prepara super excited pa otro semana pa wa kiko ta bay bira. Um, 135 años celebración celebrando Aruba Aloe su herencia. Um, ku seguro ta algo ku nos tur ta orgulloso de je como no, gobierno, como local.

Anto pa mi haya mi den ko pero ma wako pa purba pool staan sriba bo sobrina tambe. Si, pero en bai bon om nan kai pe. No, e ta sa, e ta sa ka bon. E ta sa. No, pero sigur wa 135 aña no ta wega, no? Ta 135 aña um, di herencia ta ta cosa celebra, ta grandi. Awor ki como e team completo con con boso ta sinti pa por Yega e aña di shen trinta i sinku i por selebrá esaki. Bon ya mi, mane mi ta bisa e ta un orguyo sigur sigur pa nos komo e empleadonan ku ta traha na Aruba Lue. Bo ta wak e evolushon durante e añanan, ta hopi aña di di historia, di herensia i ta loke nos ta konta tambe tur dia na nos klientenan pasobra ta asina nos ta bende nos produkto, nos ta konta. Cu den e nos ta di diesocho nobenta, kico ta tata prome cu nos a cuminsa como un laxante, despues el a bira nos a bay den cosmetica, dus e historia eigenlijk esey ta eigenlijk e prome touching point cu e turistanan ora nan bin hato nan ta tuma e tour, anto den e tour nan ta cuminsa conta con e aloe a wordo usa desde añanan anterior. te ora ku nos ega na skenker. So antes e lax e, e laxerdas e yellow sap tata lo E yellow sap. Sí, ese era tata usa antes tata kushiné, tata bino hard gum, después ku tempo basa e tata ev- evolution des, e evolution di aloe. Um, y te ku na bin 2000 nos así comienza traha um, cosmetic products ku Wow. Y ahora nos na 2026 ku ahora ki eigenlijk full e portfolio, mané mas explica bia pasa nos tin mas di shin jisun producto SKUs. um, ku nos ta traha di produktonan di kara, kuero, um, kabei, um, you name it, sun care, after sun. Um, na word ki manema explica bia pasa nos den rebranding tambe. Correcto. Uh, bo proa ku riba nos social media na nos flyer na mes ta mustra hopi diferente o color na ta mustra diferente di lo que e cliente na ta acostumbrado di waro baloe. Nos ta bistiendo un bachi nobo actualmente y of course ta den fase, pero cu e celebracion aki di ciento treinta y cinco aña nos a cuminsa articula esaki cu nos colornan y bo ta bay wak tambe den tiendanan logonan ta cambia etcetera dus tin hopi cosnan pasando y cu esey. E ta tuma un tiki tempo no? Sí, y cu esey tambe ta bini cu productonan nobo, manera con nos ta procesa aluhe, con nos ta bay cambia nos empaquetahenan, formulations nan, nombernan ta bay cambia. Um, dus tin hopi, hopi kos nice. um, den, den mami lo bisa den kashi para walo e paku otro aña binidero sigur. Um, para e aña ki nos ta kumisa sigur star duro ku e 135 aña. Um, ku nos lo ta celebrando otro semanja bierna, dia 4 di september. Master, um, bam papi di 4 di september. Mi tin ku puntra, boso tin e setup kaba de mente, boso sa kon eta bai ta ongeveer eta, eta oficial, of ainda boso ta drechando unda ta bai ken. Um, pa sobre seguida vai um shopping night, não? Sim. Tu rende por ter não somente para shop de tienda que vai estar abrir a noite aqui, pero um, também tem diferente diferente um, acessórios no local, diferente small businesses que vai ter para ser na boa por fazer compras um, e, e support, você é small business na que vai ter que cultura, você vai mirar riba e e plan pone Um, ora bo mira e mapa di, di evento, aquí que turbo te mira? Sí, uh, manera Tarek a mencionó acaba, nos tabay tinos tienda que ta abrir, di, tabay ta abrir ya, eigenlijk di 8 horas te 10 horas de anoche. Um, riba e mapa nos invita local vendors nan, um, pa bin vende nan producto nan tambe, um, zij sempre ta algo ku sempre nos ta enfocar riba je, bosa ta, um, nos ta support small businesses nan ana Aruba, um, y nos ta invita nan, um, a, a trobe sa kita bin ku luna nan di planning, nos ta reach out mm -hmm. nan nan, Um, er dia 4 de september nos a invita diferente vender nan um, manera Lavin ku ta bende su ornamantjes nan nan ta nan tin semper nan tin pop up shop nan hopi leuk Sigur. um, nan tin cliente nan nos bai tin paper scissors tambe ku ta un booming booming mi lo bisa un booming station, stationary shop um, ku tur hende ta fanatiko dus nos sa ku tin su clientela Andes nos a invita nan tambe nos a invita Nova Ness nos a invita Mercea Jewelry ku tambe ta traha su handmade jewelries um, nos ta bai ti Aruba actually si bo bai riba na social media pages na traha un t-shirt specialmente ku e aloe embroidery ta un okay. loco vende masha zuiver met toevallig nos Is wake specialmente bij biara aquí nos a wake toevallig riba social media siman ki magon keda mane wow ina sa ku nice. potret bana di e frame hopi zuiver mes e t-shirt na mes ta hopi zuiver mes mi a wak nan Pa djesochi mar tambe nos nan ta traha seasonal. Ta ser nota t-shirts nan ku bo haya tur ora. Ta gewoon seasonal, mi lo bisa collection, vintage collections. Claro. Um, desesei ta bai ta Aruba. Um, a mencionan nos ta bai ta Nova Ness. Um, pa e caballeronan, actually, nos a bin ku un idea. Um, nos ta ta pensa kiko nos ta bisa pa e caballeronan. Aha. Caballeronan ta moeilijk. Bo ta hayo no, no so masha fácil. Ami eigenlijk no sa ta kia, ey, ban buska un barbero. Bo sa thinking outside of the box, pero hombernan ta hopi loyal na nan barbero. No, laga mi sa bo algo. Ami, mi, mi tin, ami mes ta bai hasi dies aña pelando seki mes un barbero. I ora el a bai vakantie so mi a pela seki otro hende, keme moeilijk. Moeilijk, p'esei mes. Dus e idea ta leuk, pero despues bo ta pensa otro be, ey, hombernan ta hopi loyal na bos. Ricky, bo sa hasi p'e hende hombernan? Pasobra hende muhernan ta fácil. Bo ta pone Un scrub bo ta pone lotion pa kanda nan kurason bo pone ama por ehempel algun di kue e e e mini poffertjes nan of charcuterie bo ta kanda kura biña pero e nomber nan kico bo tin pa nan. Nos ta e bia aki nos a pensa bo sa nos a pensa outside of the box kico ta trending awo kico nos ta wou a hopi riba social media y kico Ya, mi lo bisa mayoria di e caballeronan, pero si no dama tambe bo ta haña nan, ta loke ta bira e sigarnan. Aha. Nos a invita Aruhiba, cu ta un, atroba, un vender completamente outside of the box. Bo no lo expect esaki. Y pero- local. Sí, y local, correcto. Anto ere nos a invita nan pa un meeting, anto ehm, nan a gewoon papia nos den e meeting, e meneer a bin cu su yu, E doño mes, um, el a bin na Agon, conta nos full un storia con nan ta presenta nan siga, nan de sanota dis ben de siga, mani bota haya gewoon, nan ta letterlijk... Nan ta lore, Lore, nan ta conta su historia, pues cada un blachi tina historia, na manera, mm -hmm. mas alu, eh, nan tina manera di procesa. Y nos hace ese hopi interesante, es storytelling. Y bota dune, a mí también hay una conexión con, con, con sí. Alue, ¿no? Sí. Paso, ¿verdad? Dos, um, atrobe, Aparte cu nan ta full diferente di otro, tin un coneccion den e storia con e ta bini dilanti. Correcto, y esey ta loke anos como brand tambe ta stand for, nos ta bende nos productonan cu storytelling, dus semper nos ta conta storianan, nos ta conta con bosa e aloe a bin, ki, ki, di kico e ta bin, kico ta su beneficionan, con, con anos como local ta identifica nos mes, bosa nos tene na nos cas, Nos cachona haña un herido, dus pa nos e ta e storytelling y esey ta loke eigenlijk a sel nos tambe riba esun di Aruhiba. Anto um, e gaya conta nos mi ta cora over di un perla pa hindi muhe cu e perla blanco cu anto a nos se sinta den mi te mane oh my god we were already basa dus e hori um, Meneer, sí, klaar, bien. sí um, we'll, we'll take that as a yes Yes. yes you're in Um, des nos dias aki lo ta hopi algo great y vos a segun ku tempo ta pasa nos ta bai cierto caminda na mane poco dima bai Dion Center no bisa nan e boso bin to tin siga to na ta manesi nos atende nos ta bai bin nice. y tu hene ta huma siga a wen dia eta algo ku ya me lo bisa hasta stock up pa 31 de diciember vos a dia nan de dia nan holidays no comprando local comprando local y ku storia su tras Y atrobe bo ta bay sin e lora bo siga, dus bo no ta djis bay cumpré, pero si no nan ta bay tin e loramento ey nan, dus ey ta bay ta un experiencia. Esey ta parti di e actividadnan interactivo ey. Sí, correcto. Nos ta bay tin esey, nos ta bay tin Noemi Cakes tambe cu bo por bay docora bo bolo, dus e e ta eigenlijk algo cu un tiki pa tur hende, dus it's really whatever you're feeling at the moment. Nos ta bay tin Noemi Cakes cu por bay bin, bo ta bay bin decora bo bolo, e ta bay traha mane cupcakes, bolo, bo por bin decora esey, hiba esey cas. Um, nos ta bai tin Aruba Aloe mes ta bai tin e aloe scrub making, ku ta hopi famoso, por gente na ta gusta. Um, bo pobin tra bo scrub in nan mes i bo ta hibe kas tambe. Ku tin hopi beneficio nan pa e cuero, nos tin di cinnamon, nos tin di oatmeal i nos tin di coco. Um, nan tur tin nan beneficio nan ku ta lo ke bo lo bai siña tambe durante e workshop aki. Y nos ta bai tin, pa prome biaha nos ta bai por bin traha bo habon nan. Y tur hende sa cu tur hende ta fanatico eindelijk di e habon cu nos ta bende na Pero Aruba Luis. trahe a mi, si ta prome biaha cu boso ta haci e? Sí, te cu, of ami anto ta organisando e evento, normalmente nos a haci na scolnan. Na Aha. scolnan, pero tin hopi tempo cu nos no ta ofreci esaki na e, e publico. Dus e ori nos di, bo sa, nos ke haci conan Nice! nobo, interactivo y algo diferente pa e hendenan, pa toch, bo sa, nan tin un koe haci. Um, y e ta algo leuk, paso bo hibe kasbek, bo ta usa jabon y bo bisa awa trae. Ah, ma trae, bo ta jabon bo ta usa, yes. ta trae. Correcto. Pero, awo ki tin, a mama recibi pregunta tocante evento aki, sí. a mesa ki dun un, un evento specialmente of specificamente pa adulto of pa familia? Ah, mi lo bisa pa familia, de kon nos ta bisa adulto, paso nos ta bai tin cerveza cu biña, cu okay. bota target e ori 18 plusers. Pero, yo se riu a, si, si bin ku famia shonnan atrobe, abo komo mama, komo tata, ta bo Sí. responsabilidat, Correcto, no? correcto. Evento ta caba 10 horas, dus eh, no ta toch un, mani un horario hopi hopi lat. Um, pero toch algo cubo lo po bin después atrobe ta comenzar 4 horas, riba un chabierna, um, den seno familiar, bo po bin cubo yunan tambe, nos ta bai tin Squabble Bubbles, cu ta eh, stichting cu nos ta bezig ta partner up cune pa, pa cu evento aki. Um, Squabble Bubbles ta eigenlijk enfoká riba Youth for the Ocean. Dus nan ta, junto nice. e youth, nan ta enfoká riba cuida di nos coralnan. Y ese ta lo que nos tambe como brand ta stand for. Um, doing, doing it from the heart. Kuta undi nos values nobo nan kuta doing more for the heart. Nice. Dus doing more from the, for the community from the heart. Y ese ta lo que nos ta enfoká riba dje awo. Y tambe junto ke connection di making um, reef safe. products, nos sun, nos sun care, dus nos sunblocknan, e empaquetahenan ta reef safe. Y ja, esaki ta eigenlijk, nos kera busca un stichting ku ta match nos brand, ku Claro. ta bin ku nos vision tambe, y nos por articulate esei. Dus e hori, um, nos ta bai donate e hori proceeds nan na Scubble Bubble. Nice, super nice, no. Y nan ta bai bin ku na VR glasses, ku mi ta haya ta algo super zuiver. um, Zit a visual reality. Virtual reality glasses, anto bo por take un dive den nan um, Coorden e coralsnan di Aruba, den nan marine rehabilitation, to bopo wak kiko tur tin. Um, wech mi ta ya super great, nan ta bin ku presentationsnan, dus tur e hindenan ku ta fanatiko of ta interesa den esaki tambe, Scobble Bobbles ta bai tin nan tent, nan, bosa nan station. Básicamente, di loke mi ta escuchando, tin masho piko si hasi. Sí, e ta bai Ke men tin- e no ta e no ta un small event, e ta bastante grande ku hende por mira, pero um un di kosanan tambe ku um bo a menciona bia pasá Y nos kier enfoca riba dje trobe un evento así nivo Ral Naruba sin música un tanado. No, nos ta bai tin sigur Steel Pen, nos ta bai habri evento cu Steel Pen. Nice. Nos ta chill, relax, invite tur hende nan. Um, nos ta hasi saki de sochi mar, nos ta wak tur turista nan echt love esey. Y nos ke cater na nan tambe, dus nos ta bai tin nos Steel Pen, nos ta bai tin DJ. Y nos ta bai tin Dinova, cu ta bai nice, un banda chikito, cu ta atrobe un local band. Nos ta purba di, um, como te bisa, diversify nos banda nan semper nos ta work cu local bands uh, nos ta traha ku Tsunami, nos ta traha ku Shine Music, pe ultimo añanan to nos di ban wak un banda ku sa nos nunca no traha kune atrobe semper duna oportunidad na Claro. Nos. So um, locals nan anterior nos a invita nan uh, pa nan bin toka ku nos i así ta bai te i pa comida también nos ta bai tin comida normalmente ya No, ta bai ta manera dje sochi mart. No, dje so a shonan kora. Dje sochi mart mi sa ba kostumbrá i wak dies tènt ban di otro. Esaki no ta e konsepto einan, pero si ta bai tin ku e kòmbersi hamber di algu. Sí, nos ta bai tin Mooi Serio ku nos a invitá. Nos ta super excited pa Mooi Serio bin. Nan ta bai bin bende nan sandwichesnan e di riba e dia di aki. Mi ta kòrda e dia di meeting nan a bin ku un par di ideanan masha zùiver me, pero bo lo mester bin pa wak kiko ta bai tin riba e menu di Mooi Serio. E ta bai tin algu alwe, no? No, mi ta kere pensá. Ah, mi, wa, No, no quiero. wa, ban papi con serio, no, no, no, no está promover a Lue, bon, tu co, pero ama por a Lue. Y a Lue nos man, mm, mm, mm, mm, dus mins aquí, co, No, mi no te quiero te digo algo así. Ik ya lo durf niet te sap, zeggen, nee, ya lo sap, sos. Ai, Susé. No, pero muy serio, tu, tu, tu, tre- um, uh, Moisés, da un Sí. tremendo uh, chef, Sí. um, kopi experiencia que men, Si e mester agregá algu mes e di algu mi sa ku e ga hegi su su kreatividat kulinario ta bai ta bai top it off ku tur hende ta bai keda me ah. Korekto. Dus i nos ta di su konsepto tambe no dus e ta first come first serve dus e ta bai bin ku su exclusivity ta loke nos kier tambe i tambe nos ta bai tin Isla Grace ku nan poffertjes ku nan ta nan tambe ta bai bin ku algu speshal mi wou aki Jerry Lane a post riba social media. Dus bo tin ku bin pa un new flavors. Yellow sap drip. Tarek, bo tin ku stop ku bo kosnan. Yellow sap drizzle arriba bo popper. Sei na baba boy kas ba yellow. Yeah, te mañana me. No, pero segura ma Isla Grace moviendo masha bon tambe. Sí, que me nos sí, felicite sí. que se que me tambe tambe tiene algo diferente. E tambe tin poffertjes, pero atrobe nan tambe bin ku kosnan nobo. E bia aki de si bo ke try it out, mi ta invitabo pasa e dia e robalo e, paso nan tambe Tin smaknan nobo ku nan nunka no a ke hasi te kuminsá. I tambe nan ta bai bin ku nan charcuterie board, um, spesialmente paso nos ta bai tin divino, ku ta bai bin ku nan biñanan. Biña. Um, spesialmente pa nos ladies. I ya, mi, ta- mi sa ku tin pari yon ku man ta, mi ta dal nan biña. Kuta di nan bacha wine biña. sommeliers Aha. nan. Por bin dal un uh, nal nan biña i um, probecha sa ki un poco salami, con poco keshi Keshi, tambe. correcto. baby. Dus het tabij te echt algo chill. Um, Lights Down Low, tabij tin muziek, tabij tin kos di bebe, tabij tin cerveza Friu, nos ta bai tin refresco, awa, sigur sigur, y amo nema bisa cabo moisero ta bai bin, Isla Grace con su poffertjes y su charcuterie board. Um, jammer genoeg, mi ta hangando diferente vendernan según que marketing ta going on, social media, etc. Y radio tour. Um, vendernan ta acercando nos pa bosa join in evento. Anto mi ta haya dolor na mi corazón, bosa bopa imagina tur cosa set up caba, ya no sa papia cu hindernan di corriente, luz, stands, eta full un operation riba su mes. Anto, ya, jammer genoeg, nos no por tuma e vender nan. Bosa, nos ta tuma nan en consideracion sigur pa otro aña of diesocho mar tambe. Dus, um, ya, atrobe mi ta invita si bota un vender local y bota um, interesa pa bin participa na nos evento diesocho mar otro aña caba. Mi ta um, suggest boso manda nos un email of contact nos marketing team. Di trimpan. di trempan paso atrobe nos ta duna oportunidad abra trobe ku tempo right um, tur kos nos tin ku hasi ku planning i bo por imagina mane ku evento aki pasa ya kaba nos ta bezig ku christmas event di trabou kaba uh, black friday misa Vamos escucha, ya mas tende, mas tende, ya, ya, mas escucha. Gaya de mafia. No, pero wara wara. No, no se va a pedir tu lo que te pedí, no se va a pedir actividad interactivo, Nos a papia di e entertainment, e loke tin di bebe, di come, e ambiente total, pero tin cu un cos cu nos no pone mucho atencion riba dje, y ami ta sinti ta un di e partenan mas importante, cu e fecha aki ta bay tin un sale masha grandi Ah, sí, mes. sí, sí. Mi ta Ey, quiere creo que decir, ese nos es a el parte. lubida Nos di olvidá, mi no pisa. a cabi papia. Sorry. Ay, no. Pero sí, um, eigenlijk um, dia 4 nos tabay tiene one day sale only. Um, na tour, tour nos tienda, na nos tiene 19 tienda riba isla. Um, si bono sa, awa bo sa. Mm -hmm. Nos tabay tiene online tambe riba away. Da si pa un of otro motivo bo no por llega nos tienda e dia e. Um, bo por hasi bo order online riba arubaaloe.away. Y nos tiene free delivery, no minimum purchase. Da si bo echt no por sali di kas, bo tiene quebrante di salud, bo por Purchase bo productsnan cu trinta i sinku por ciento online y bo ta haya bo free delivery. Um, nan ta trece te na bo porti cas pa bo. Um, des esey tambe ta un servicio cu Aruba Luwe tin. Um, pa cu e dia aki, des pa tur e online shoppersnan, esaki tambe ta bay ta available. Y manera m'a menciona, nos ta bay tin e sale den tur, tur, tur tienda. Des si bo ta traha den hotel, bo ta cerca, sa conoci nos tiendanan comenzando for di marketplace. Renaissance, Tamarijn, Alhambra, nice. Divi. Um, te ku Marriott eigenlijk. Nos ultimo tienda ku nos akabi habri te Holiday Inn. Um, Ibero Store tambe. Um, ja, Vos sigur... tur camina? Tur camina no sta. Tur camina no sta. Um, excepto, ja, nos tin eigenlijk, mi lo bisa, mayoria di e isla nos tin tienda na. Um, airport tambe, pero airport no ta pertenece. Si bo bai viaja, Ok, pero, pero, pero ¿qué? Mm, y ahora, eh, ya. Eh, con yeah. todo caso, um, ah, seguro yo no voy a tener así no hopi, um, ah, um, ah, así no hopi stores rond Aruba, 19 total, sí. um, que men, tin un cerca divo, tin un cerca busca, pues digo busqué, cuatro suma cerca, si bom puntra ami, qua ami lo recomendaba bai, te sun di hato mas claro, pues hoy día aquí lo tiene evento par de tarde, pero portabo te dice, hey, Ami ke hasi mi shopping den dia, bo ta pasa kumpra na e e e tienda mas serka di bo i anochi bo ta bin i asina bo bo a shop den dia kaba. Bo a kumpr'é online den dia kaba. Si, I bo a ke ba kump, korekto. bo a keda fe man i bo ta djis bin Si, disfrutá e nos tin nochi. hasta un tienda riba Palm Pier di así bo ta na Alamá, ta tèn, anto bo a kòrda, nos tin un tienda Tur banda kaminda di di yu. Boogaloo, si, dus eigenlik tur tur kaminda nos tin am un tienda ku bo por yega serka di dje, tin ku tin parking lot mas ampio, manera un Alhambra por ehèmpel, am dus bo por pasa. E sale aki ta un dia so, dus nos no ta bai tin Kuminsando fe ki ora? E ta depende unde kantoor e store ta habri. Okay. Dus e ta segun nan normal opening hours, hato sigur ta di ocho or te dies or di anochi. Um, pero botin mane un South Beach ku ta sera dje sunor, um, botin un Arawak tambe ku ta sera dje sunor. Arawak ta sugu ta keda bani salt and pepper. Um, dus e ta depende na tienda nan botin na village, dus si bota riba trip, bota riba un dinner tambe, bo tambe pasa, tin. aha, bo bo- bo bo pidi pa un regalo. Loke ami ta sinti bo ta bisando ta ku No tin smusha? No. Tin suficiente sí. stores, tin suficiente tur caminda cu bopo pasa mas que haya un um, shop y bopo busca y shop y haya 35%. Correcto. Y a mita um, suggest tur hende um, stock up bopo products, bo alhidran cu sempre te importante pa botin. Um, tin hende nan ta echt ware pe dia aki, nan ta bisa mi cama, ey, mi, mi alhidran, mi alhidran. Mi ta manda, sí, get it, busque, mm. paso e dia aki, e prijs ta, e ta hopi affordable e dia aki, um, y ya, nos ta bay tin. Anima bisa semper nos tin produktonan nobo dus semper ta interesante pa bo bin den tienda i wak pa bo mes bo por holi nos tin testersnan pa tur kos dus si bo ta un hende ku ta gusta holi promé bo por pone riba bo kuero wak kon e ta bai kon e ta sinti semper bo por pasa nos tiendanan i p'esei nos ta encourage e hendenan tambe pa pasa nos tiendanan nos tin nos was baknan den nos tiendanan ku bo por test e habonnan bo por test lotions whatever you name it nos tin testers pa tur kos dus semper bo por test promé ku bo yega kumpra. A mas ku klaro. I bo ta laba e man kla, fásil. E eksperensia ku bo sugar scrub, bo sugar cubes. Des nos ta bai tin mas de todo. E tiendanan ta bai ta bon. Su stock kaba. Mane mi por bisa nos ta preparando duro. Nos staff ta preparando hopi duro pa esaki. Tur hende ta excited. Semper nan ta excited pa sale. I ya, mas ku klaro e ta bai ta algo fun, algo basta divertido. Un kaminda evento sigur ta unda tur hende ta yega huntu. Ta bai ta un leuke shoppingavond. Um, riba un djabierna, of course, bo sa, pa unwind, chill, busca bo hasi bo Nice, compras, visit e vendors nan ku ta bai tei, sigur ku ta un concepto diferente. So, bon, uno bo ta bai haya tur e vendor ni junto, Sí. gewoon on a normal Friday. Pasa Sí, que me tu que riende más- we atrobe, no? Y je vibe, bota bien, bota papi con gente, Sí. um, bota conversar con gente que bota tiempo sin mira. Yes. Y atrobe, bota hacer un date night, no? Bota bisa bo pareja, bo casa, bo douche, bota bisa, Ban awe un ata riba bo sa bo buska babysitter di tren pampu tin un siman como acordado busca babysitter wou hay mucha nan pa asina boso por have a great time hunto Correcto. show nan cuater di september ta bay ta un great event y mi ke invita cada uno di boso mi tin algun dia caba ta papia di dje ta ta ta hinkele den bo cabeza pasobra otro siman dje biaran yu have to be there. Ke men Amy, si nos no tin mas informashon, mi ta bai duna bo e oportunidat pa invitá tur esnan ku ta skuchando, tur esunnan ku ainda no tin nada marká den nan kalènder pa kuater di sèptèmber, pa mark'é awoki pa asina nan por tei i asina bin disfrutá i selebrá huntu ku Aruba Loe. Invitá nan, Amy. Sí, danki Tarek. Amy Lane. Mi ta Amy Lane, sí. Sey ta e nòmber. Ay no. Um, sí, me te invita a tur tarik su oyentenan, si boto escuchándonos, mirándonos, um, dia 4 de septiembre, Aruba Alue ta bai celebra 125 años de gerencia, um, dus nos ta bai tin nos evento na Aruba Alue hato, um, nos ta bai celebra esaki en grande cu 35% sale, den tur nos 19 tienda nan, mane nos a menciona caba, nos tin 19 tienda, um, dus nos ta invita tur hende pa dia aki pasa cualquier dia tienda cu ta cerca di bo, um, cu boto sintibo mas comfortable pa bishita, Nos tin nos sales associatesnan kla pa yuda bo ku kualkier pregunta ku bo tin, mas ku klaro pa bo stock up riba bo produktonan. I tambe sin lubidá nos ta bai tin nos evento, pa promé biaha nos ta bai tin un evento parti anochi, un shopping night, kaminda nos ta bai tin diferente vendersnan pa kabayero, pa hendenan muhé, pa famia henter actually pa bo bin traha bo habon. Bo scrub pa bo hiba cas, bo por bin lora bo sigá, busca bo jeweleriesnan di Lavin, di Nova Nels, Mercea, y tambe Paper Sisters tambe ta bay tey. Dus nos ta invita tur hende pasa hato, sigur cu si, nos ta bay tin cos di bebe, nos ta bay tin cos di come, mooi serio, Isla Grace, cerbesnan bon friu y di vino cu nan biñanan tambe. Des mi ta invita tur hende a marca esaki riba bo calender e ta bai ta otro siman djabièrnè dia kuater di sèptèmber na hato e ta e evento ta kuminsá kuatu or te ku dies or pero e sale mes ta bai ta den tur tienda kuminsando for di ocho ora mainta te ku e orario di e tienda ku bo ta desea korekto yes no thank you so much Amy nos a gradisí bo sigur pa forma parti pa te awe pa rekordá tur hende shon a mark'é awo ta falta un siman mas nos a bin korda bo pa dia kuater di sèptèmber Bo tambe por ta e pasobra! No ba pa skucha di e deskuento, ba skucha di tur e aktividatnan interaktivo, ba skucha di tur e small businessnan ku ta bai ta e bar, kushina Bon Surtí i tambe di novo ta bai ta e Kermèn. Nos invitá bo pa ta e bin selebrá, bin have a great time! Kuater di sèptèmber ban selebrá shen i trinta i sinku aña di herensia di Aruba Lue. Ahan, shen i trinta i sinku aña, bo ta e trinta i sinku por.